максимум күтенгә там ясадым но кызлар гына малайларга мин андый әйберләр ясамыйм син ясыйсың гына ә бетерә икенче кеше әйе но нәрсәгә минем татуировкаларны бетерергә мин бит әйбәт ясыйм тукта
телләнү илем нинди киңәш бирер идең яшүсмерләргә тукта юк Нинди киңәш бирер идең татуировка ясатасы килгән яшүсмерләргә? Кайнар сәлам барыгызга да! Бу, димәк, дип аталган подкастның чираттагы чыгарылышы һәм аның алыштыргысыз алып баручысы мин Илүзә Касыймова. Һәм бүген бездә кунакта Рамил Шәрәфиев. Күпләр хәзер уйларга мөмкин, аһа, Татар радиосының алып баручысы, Татар радиосының баш мөхәррире дип. Юк, алай түгел, бездә бүген тату мастер, ул да булса Рамил Шәрәфиев. Исәнмесез.
Вакытны сузмыйча, без шунда ук инде эшкә керешик һәм сорауларны бирә башлыйк. Сорауларны искәртеп узырга кирәк, без алдык төрле җирләрдән, аны бирделәр безгә укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз, караучыларыбыз, шуңа күрә без сиңа әлегә актуаль сорауларны бирәчәкбез. Син әзердер дип уйлыйбыз һәм без дә әзер, шуңа күрә башлыйбыз. Беренче сорау ул да булса, кайчан

Рәсем ясыйсың һәм попробуй. Ул миңа булышты. Э, резиновый, белмим ничек әйтергә татарча кожа, кожа да. А, ясалма тән. Әйе. Алайса бит инде безнең менталитет та шундыйрак. Э, татарларда гомумән тату ясаткан кешеләрне бик өнәп бетермиләр. Ә менә синдә бармы татуировка үзеңнең тәнеңдә?
Юк. Юк? Пока что юк. Син кешеләргә генә ясасаң. Мин решил ясамаска, чөнки ул Ну, в народе әйтәләр инде, икенче паспорт, а мало ли ничек э, гомер повернуться может. Татуировкаларның зыяны нәрсәдә? А, если соблюдать все правила гигиены, то проблем никаких не будет. Кайсы җиргә татуировканы ясатырга бик

Ойлым. Ә нинди рәсем иң сәере булган иде? Менә алып килделәр миңа менә шундый рәсемне яса дип. Ә сиңа ул ошамый? Яки киресенчә кызыклы. Ой, алар төрле-төрле булган. Ну, типа на начальной стадии карьеры тату мастера кирәк, ну мин болай уйлыйм, э, кирәк аларга бөтенсен нәрсә бирәләр. Э, и теге теге елларда мин

Рәсем ясарга түгәрәкләреңгә кермәдем. Ә музыка буенча ничек, нәрсә белән шөгыльләндең? Җырлаумы, берәр төрле уен коралымы? Фортепиано, пианино.
Кызык.
Ә, тагын бер сорау. Ә менә барыбер курслар үтәргә кирәк бит инде. Әллә син курсларны үтеп тормыйча, үзең шулай ясый башладыңмы татуировкалар? Берәр кайда укыдыңмы, юкмы? Укыдым.
Мин бик боялся, короче. Курыктым. Курыктым.
Бик курыктым башта. Из-за этого мин курсларны прошел. Бер курс, мәсәлән, шулай 30-35 мең торырга мөмкин. Ну, кайда ничек инде, но башта беренче курс миндә 15 сум. 15 мең сум торды. 15 мең сум торды. Ага. Ә, менә әйттең бит әле социаль челтәрләргә куеп барырга куштылар фоторәсемнәр дип. Ну, Инстаграмга анда, ВКонтактега бәлки. Син хәзер бит инде куеп барасың үзеңнең социаль челтәрләреңне алып барасың. Шулай бит? Һәм клиентлар шушыннан киләме сиңа? Каян табалар сине? А, ну, хәзер, э, ну, в основном миндә булды Инстаграмдан. Ну, хәзер ул җабык безгә. Э, и только сарафанное радио хәзер инде эшли. Беренче рәсемнәреңне кайда ясап карадың? Менә әйттең, ясалма э, тәндә. Шуннан әле минем ишеткәнем бар, бананнарга да ясап карыйлар. Мин бананларда ясамадым, мин, короче, Дуңгыз кожаны алдым. Дуңгыз тиресен дәйме? И анда, короче, укыдым ясарга. Ну, на курсах. Өйрәндең.
Чөнки дуңгыз тиресе ул кешенекенә бераз гына ошаган. Ошаган, и.
Әгәр дә тату шамаса, аны шунда ук бозгыч белән бетергән шикелле бетереп буламы? Менә ясаган вакытта. Юк, ярамый болай. Кирәк китергә кайчан ул төзәт, төзәтелә и төзәлеп беткәч кенә төзәлеп име? беткәч кенә и аннары лазер белән выводить бу бик авыр процесска ошап тора бик э, не только авыр но еще и аур, аурту короче ну болючий короче процесс удаления һәм бик озакка да дәвам итә торган процесс дип беләм еллар буе шул бер кечкенә генә татуировкаларын бетереп йөргән кешеләр бар чөнки Ә синең бетергәнең бармы? Э, юк, мин анын анын отдельно укырга кирәк. Ага.
Син ясыйсың гына. Ә бетерә икенче кеше. Әйе, но нәрсәгә минем татуировкаларны бетерергә мин бит әйбәт ясыйм. Коррекция ясатырга шулай ук килгән кешеләр бар дип беләм. Алар ни өчен киләләр? Еллар узганнан соң татуировканың төсе бетәме? Нишли?

Э, миңа килде әти үзенең улым белән и мин аңа татуировканы ясадым арыслан булды ага ничә яшь иде аңа ой мин
хәзер исенә төшәм 16 по моему шулай әти әниләре белән килсә ясарга мөмкин әйе әйе аннары әти анын килде и тоже ясады о ә нинди татуировкалар хәзер трендта ниндиләрне яшьләр яратып ясата

тагын ә нәрсәгә ак киемне кияргә ярамый чөнки ул бик марка одежда очень ага пешерана һәм тагын хәзер уйлыйм әзрәк юк в принципе ну только эчмәскә

ясадым Беренче татуировкалар миндә бушка яса, ясаган. Әйе, ош, сразу ошады инде аларга, әйеме? Ну, это были мои знакомые, минем дуслар. Авыртуына түзә алмыйча утырган кешеләр бармы? Бер мәртәбә булды андый случай. Хатын-кыз идеме, ир-атны? Хатын-кыздыр инде. Хатын-кыз, ул
ниндидер шәхәрдән килде, но миңа түгел, а үзенең дусларынга. И записалась. Килде, мин яса башладым. Только первый контур ясадым и ул әйтте, типа, бик бик авырта, мин киттем, короче. Мин әйттем, полсуммы бир и кит.

Ә күп кеше менә кая ясата? Кул, аяк? Кул, кул, аяк, ребра. Угу. В основном былай. Ясаткан вакытта менә миңа шушында, мәсәлән, аякка кирәк дип әйтәләр ди. Ну, син беләсең, анда бик матур тормый әлеге рәсем. Син әйтәсеңме, юк, монда матур тормый, мин ясамыйм монда. Әйдә башка җиргә ясап карыйк дип, мәсәлән, башка җиргә ясап карап, мәсәлән, муеңа, кулга ясап карап, бәлки көзгедән карап теге кеше үзе фикер йөртеп нәтиҗәләр чыгара аладыр э, ну карагыз э, перед сеансом э, мин всегда берем клиентка примерить ну например эскиз есть я его прикладываю клиент смотрит көзгегә и карыймичек ул күренә там кая ашый анда и ясыйбыз

Бөтен аркага зур рәсем. Ике, ике дракон менә болай переплетенный, короче.
Ә иң әз, мәсәлән, тиз генә ясап аткан. Иң әз
минут, 15 минут. 15 минут? Бу инде кечкенәдер, әйме? Әйе. Ничә көн, ничә сәгать төзәлергә мөмкин татуировка ясатканнан соң? За месяц.

Ну, жалко как-то, они, ну, блин, не знаю, вдруг передумает потом. Э, әгәр дә син күрәсең икән, менә шундый конфликтный кеше, менә минем аның белән эшлисе килми, юк, килмә миңа дип әйткәнең булдымы? Миндә бу конфликтлар прям по пальцам можно пересчитать, угу. сколько, один-два раза максимум. Так мин клиентлар белән стараюсь всегда, это же мои люди, мои, угу. мои деньги, грубо говоря. Сиңа кешеләр акча булып күренә, клиент? Юк, э, кеше в первую очередь, естественно. Угу. Но ссориться с клиентом это очень глупо, как по мне. Дөрес.
Э, һәм монда нәтиҗәдә чыгарып була, син тату мастер гына түгел, ә психолог та. Чөнки сөйләшәсең, аралашасың, аларга киңәшләр бирәсең. Ясаргамы, юкмы икәнен дә нәкъ менә бәлки синнән торадыр. Татуировканы ясарга ничек итеп Әзерләнергә. Менә бу процесс ничек бара? Башта әзерләп куясың, ә, мәсәлән, краскаларыңны, юасың энәләреңне. Энәләр шулай ук теге одноразовыйдыр инде алар. Һәм ничек бара менә бу әйберләр, эшләр? Ә, бу ин а, яратмаган минем процессы. Ул но очень нудный процесс ул. Кирәк, ну, пленкалар белән бөтен поверхностьларны

әйеме ятты ятып утырып син инде үзең ясыйсың ә, орып шулай кулларың дерелди башлаган вакытлары юкмы менә ясарга кирәк ә кул дерелди но тату маш тату машиналар ә, төрле була бар тату машиналар который пен алар вообще бер нәрсә дә аларда ниндидер вибрация там или еще что то юк ә,

Ә, перчатка киеп эшлисез бит инде сез. Әйе. Һәм кул тирли ди. Тирли, тирли, тирли һәм кул шуа һәм менә бу да ничектер мешать итә инде процесска. Синең кулың тирләп, синең шуган моментлар булганы бармы? В общем, синең кулың тирлиме, юкмы андый очракта? Юк. Ну, типа ул миңа бернинди ну не мешает, короче. Кумачау итми.
Миңа кажется, что кирәк э,

Ничә шәр кешене кабул итәсең? Ничә тату ясыйсың? Көнне? Киләме?
Әйе, көненә.
Ну, ике, өч э, максимум. Угу. Но в основном один. Син бит инде Казанда гына, әйеме? Башка шәһәрләрдә эшләмисең? Э, ну, мин в пригороде. Угу. Хәзер.

Китап радиосына, чөнки алар безгә әлеге матур студияне биреп тордылар. Аларга бик зур рәхмәт. Һәм бик зур рәхмәт безнең кунагыбызга, ул да булса Рамил Шәрәфиевка. Һәм кемгә татуировкалар кирәк, нәкъ менә аңа килә аласыз. Рамил, рәхмәт сиңа. Ярар. Ә без исә сезгә дә рәхмәт әйтергә онытмыйбыз. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Карагыз безне, лайклар куегыз, комментарийләр языгыз, ошадымы, юкмы һәм тагын нинди хөнәр ияләрен күрәсегез килә, барысын да языгыз, без сезнең э, комментарийләрегезгә колак салачакбыз һәм шул кешеләрне чакырачакбыз. Булды? Минем сүзем бетте. Барыгызга да хәерле көннәр, хәерле төннәр. Пока-пока.